Okay, ai ai thok nak chu hiti hin se. Eh aluan chu kum thon kum nei ruk leo khan ya mungkulia rian karak tuan rian tuan ti chu zelo mission rian tu khan karak kalemo zelo volunteer ke rian ka rak ṭuan i mah ka ṭuan lio i kai tinhmi pakhat cu suidon ka tlun tikah Khrihfabu ah rian ka ṭuan lai cun i ka ṭuan tikah ka focus ka cu mino an si lai ti khan a ti lo i tinhnak ka ngei i ka um mangule kum lio khan suidon ka hawile kha fom ka chon lai ca ka huat lai eh, nan biakinn pawl si lo nan theihngalmi biakinn pawl nih mei pawl eh, mino hruaitu an her maw an kawl maw tiah ka rak daih hna i ka hawinu pakhat nu nih ca ka kuatmi cu mah biakinn nih hin mino an kawl na ten am hmu cang le hmu cang lo ka thei lo ca cu hon kuan hai lo hon dei nai te khan ca rak ka kuat i Culio i mino hruaitu rak ṭuanmi nu kha ca ka hun kuat. Hei keimah ka min cu Saul mun ka si ti lo. Atu mino hruaitu nan kawlmi hi nan hmu cang maw asiloah keimah teh ka sok maw ma tiah ca ka hun kuat i a um rih ko, a caan um rih ko ti lo. Kanmah kan biakinn i lutlaitu nan ti lai cu maw ti lo a hruaitu hna hi kha amah kha ka chimh lai i amah kha ca hun kuat i amah kha amah he kan i chawn u tiah amah kha amah nih khan a ka ti chin. Persian ca khuanmi ka cumai si. Ahodah ka si, zei rian dah ka rak ṭuan, zei bantuk sianginn ka kai, cun a pathumnak ah hmailei ah zei bantuk tuah dah kai timmu, zei bantuk tuah dah ka duh. Mahka si. A pathumnak ka ṭialmi a kan maw. biaknak nih rian ka ṭuan si ahkhan cun mino pawl Pathian a thei rih lomi kha Pathian nih an theih khawh nakhnga dingah khan lam sialtu pakhat si ve ka duh. Cun a pahnihnak ah biaknak nih a ṭhangmi Pathian dawtnak a thei ciami mino pawl kha zeitluk in dah Pathian he an i naih chinchin nakhnga ti kha zeilo bawmtu a si ka duh ti i a pathumnak ah mino le upa lakkar he hle dawmtu si ka duh tiah ka rak ti hna. Amah nih khan le zei lo reference pawl hna khi keimah nih pek a hau lo. A ruang cu amah nih khan mi kha a rak khawl rak khawl hna i mi ka ti tikah siang ka rak kainak ka saya pawl hna hi kha keimah theih lo khan rak khawl a rak khawl lo khi Solomon timi nih kan scenario na sok a hodah a si a kong ka chim tu a uh ti khan amah nih khan rak khawl i Baibal siang ka rak kai lio ka rak kai khatmi hna hi ka hawile zong kha amah nih khan ka theih lo khan rak khawl hna i cun khei member ka sinak ka biakinn i pastor pawl zong kha keimah thei lo kan an form number kha rak kawl rak lak ah rak kawl hna i keimah keimah oh keimah kong ka rak daih hna i ka tlun hnu lawng rian ka ngah hnu lawng ah khan a kawl hna i ka thei amah nih hei Solomon zelo an pakapa nih form a kan kawl i na kong a kan daih rian na soknak sa theo lai rian na ngah maw tian ka ti cu hnu lawng ka thei

i atu Yatibori khuapi pakhat a si ve mi a kam te a ummi si ril cungah mu tikulh cungah ummi khua pakhat a si a ummi hi mi an tlawm te thongkhat zanga lawng khi a ummi an si i mah minung thongkhat zanga chungah khan zanga kha mah atu ka rianṭuannak biaknak kha member kan si Khuate kan ti cu ho paoh kha i theih dih si. Hi biak nih rian ṭuanmi kan ca hrim tla cun a caan ah cun ze va kal ca hmanh khi a har, dawr va kal i thil va cawk ca hmanh khi a har. A ruang cu minute panga ka rau lai, dawr ka kal ah minute panga hrawng lawng ka rau lai ti kan kal ah khin minute hlei nga hrawng minute sawm thum hna khi kan rau ṭheo. A ca cu minute sawm li hna. A ruang cu kan tonmi hna i cun dawr kan kale rian a ṭuanmi zong kha kanmah biak an i member lawng te an si tiah khan pakhat le pakhat bia ruah a caan ah a rian kong a caan ah a dangdang pawl kha i ruah si tiah khan a rannak in vaya dawr ah ka kal lai ti kho si lo i dun se hin a tam deuh cu mirum deuh long ten um

Laimi tampi nih Mirang cu a phung men in Pathian an bia an piangthar taktak lo an ti tawnmi hi kum thum chung hruaitu na sinak in na hmuh ve hna ning. Laimi zong zelo zarhkhat oikhat Khrihfa simi kan tampi ve bantukin miphun dang zong zarhkhat oikhat Khrihfa simi an tampi ve. Atu kum nak zong si ko khua caan te lawngah biaknak a rak ra i duhning poin a va simi zong hi an tampi ve. Eh, nating ke ka hmuh na cu mu mino zong upa zong hi ka hin ai bitak men tam an tam tuk eh, an zum na khin eh, atu thlacam na ke prayer group eh, kan tu mi nai ti na khin eh, zerf fatin an rak ra ko eh, bible jail ti na thlacam ti na chun eh, eh, bible kong se se zum na kon eh, bia halan tu mi zong eh, i chai ti na ke eh, zerf fatin ke kan tu kho ko chun eh, upa paul tar de paul ke zingka na zi paruk zingka na zi pasarih in le thlan cami na zi pahnih pathum chung khi banglo thla cammi zong kan tampi ve zarhpini example kan i pum caan ah kanmah biakinn chung khaan tangah upa pawl nih kanmah mino caah thla rak kan campiakmi zong an um ve i mirang an dihlak te ca kan cun kei chim kho ve lo mu na tin atu ka umnak he ta chun zohchun ah hin cun

Mirang sin rianṭuan min si tikah zei lo na muisam ruang, na pumrua ruang asiloah ramdang mi na si ruangah nehsawh na tong maw, zawmhtaih na tong maw ti biahalnak a um. I kai ruah ṭhan tikah amah mirang mi cun ka zawmtaih lo, keimah atu kum thum chung rian ka ṭuan chuak ham mu. Natein ka tonmi cu Laimi ka tlawn hna i Laimi sin ka um caan ahkhin Amah Laimi lila nih khan an ka zawmh te caan khi tampi keimah ka muisam ruah khan maw a tam deuh ka khamhul ruah khan si a caan ahcun pastor hna nih khan ah terrorist bak na si cang ko IS Muslim bak na si cang ko kha na khamhul kha nai ziah hau cu la cun ka ti khan cun a si kho lo a ti an ka ti caan khi tampi Kei ka ca cun amah mirang mi hnak nih khan keimah ka Laimi tu nih khan an ka zumh te deuh, eh, an ka nehsawh deuh ti lai. thimnak ruangah maw youth leader na ṭuan asiloah mipi nih a ṭuan kho lai an in ti ruangah dah an in thim? A pahnih keimah nih ka rak i thim ruangah atu ka rian zong cu atu biaknak in ka rak sok cu. I ka tonmi hna interview kan i tuah dih hnuah kan amah zong nih okay a nih cu a ṭuan kho ko lai, a si kho ko lai an ti hnu an ka thim hnu lawngah khan a rian kha ka ṭuan kho ve nak a ruang si. keimah i thimnak lawng ka rak za lo i amah nih khan an ka thim ve ka hau.

vawleicung a sifak cemmi ram pakhat ai tel vemi Mongolia ram in direct in vawleicung a rum cem ai tel vemi ram pakhat Sweden ah hon i ṭhial in cui hmanh ah eh, mirum pawl an umnak khua um i mu riamvon thok colh kha ka rak har ngai. Eh, a ruang cu Mungku le kum lio ah khan sifak pawl le ngakṭa pawl inn le lo hmanh ṭhiṭhan a ngei lomi pawl sinah khan caan ka rak hmang i zeitluk in dah Pathian an duh zeitluk in dah Pathian an dawt ti kha nunnak ah ka hmuh cun Pathian zong nih khan zeitluk in dah a dawt hna ti kha keimah zong nih khan a fiang ti khan kai kai zeilai kai fiang ve i ka hmuh ve i keimah keimah zeilo biahalnak ka rak ngeihmi cu Atu ka umnak ke mirum pawl hi teh Pathian biatak tein an daw hnga maw, an du hnga maw asiloah Pathian nih teh a daw ve hna hnga maw ti kha ti biahalnak kha ka rak i ngei keimah keimah kha. I Pathian nih ka lung chungah ruahnak a von ka pekmi cu kei zong mungku lian na rak um lio i misifak pawl sin i na ka hmuh bantuk khan eh, atu mirum pawl sin khan ka um ve ko. I mungku le sifak pawl ka dawt tluk hna khan atu mirum pawl zong ka dawt ve nai ko ti khan ka thilong chungah ruahnak hun ka pek nu khan kei zong mah bantuk zei ka ti lai thleidan nak lung awṭawm nak kha ka thlah ve

Kannih kan biakinn hi biakinn tam bantuk hi zeilah an i lo lo. Biakinn lian si ruah khan mino pawl kha atu le tu khan ra peng ko. Mino khi tampi kan ra ko. Tahchunhnak ah zarhpini zan paoh pumhnak kan tuah ahhin minung hi sawmthum in sawmkua, sawmthum in sawmsarih lakar hi cu an ra peng. I khai tikah khan kha bantuk zeicatiah problem kha kan ngei tuk lo. Natein minung cu hawi kan ngeimi ah khan kan hawi lakah vialte lah khan a kan hruaitu pakhat khi um cu kan khongsong ti lai cu i amman hawikom lak an khongsong kha kan chawn ka chawn hmasa hna i ai thawh ning ai thawk ning okay ai thawk ning zei tiam rak se birular birular